Pero si bo fors'é ku su úniko forma di duna bèk na komunidat ta e mester bai tras den un trabou, e mester bira un entrepreneur, e mester bira dit, anto riba bo a kontené den un hòki. Dus si bo ke liberá bo bo komunidat di bèrdat, duna nan e oportunidat di eksplorá nan kuriosidat, anto lo laga e mes analisá, Kon e por ta mas útil den sosiedat? Sin edukashon formal, tur lo por a diseñá plannan i desaroyá strategianan. Ku e informashon limitá ku e tabatin, E por a evaluá e situashon di su pueblo krítikamente. Libertat, edukashon i informashon ta inseparabel. Akseso na bon edukashon i informashon balansá por habri porta den tur aspekto. Esaki ta tula den nos tur podcast. Libertat. Pa ta liber sem a lucha pa libertad pa ta liber. Bon bini na e ultimo episodio di Tula den nos tur podcast, un inisiativa di Comité di Conmemoracion pa Salo di Sclavitud, Kaya Kaya, y basá riba e mural pintá pa Garrick Marchena cu yama Tula den cada un di nos. Ami ta boso host Angèle Marie di Unbrand Podcast y awor mi ta sintá cu Natania Engelhardt. Natania, welcom. Danki.

Framework di edukashon. Kiko abo ta mira e konekshon entre libertat, edukashon i informashon? Bon, e manera pa bo ta, pa bo pone bo mes den libertat, dus pa bo liberá bo mes, ta usando edukashon. Nos hañando informashon, bo ta eduká bo mes, bo ta ser formá. Anto cu esey e ta caba di adapta un nobo concepto di kico ta nifica libertad pa abo, anto despues di esey e por duna bo e toolsnan pa bo mes stipula bo caminda pa libertad, pa bo libera bo mes anto libera e otronan rondó di bo. Pues e ya nan tur ta conecta sin informacion, sin sa kico ta pasando rond di bo, sin sa kico ta pasa na mundo. Topi dificil pa bo por caba di compronde concepto di taal liber, di taal di libertad, ando tur esey bo ta hañe parti via di educacion. Dus no solamente educacion formal cu ta na scol, pero educacion informal tambe, loke bo ta haci riba bo mes, loke bo ta haña den bario, na cas, tur ta forma ken bo ta, anto e ta forma riba bo concepto di libertad. Y Tula tabata un hende cu un mente basta skerp. E ta tin e poder pa por analisá, komprendé i sa formulá un pensamentu pa su mes. Pa un hende ku no tin e edukashon formal, kon òf kiko nan por hasi den un kaminda, un omgeving ku nan ta limitá pa tòg por desaroyá nan mes? Aki nos kue spesífikamente e ehèmpel di Tula. Mane bo ta bisa e no ta tin e kisas e oportunidad pa bai skol den e temporada ei di loke no sa di e temporada ei un persona sklabisá no tin e oportunidadnan ei pero si bo mira e tabata sa si di e rebelionnan ku a tuma lugá na Haití e tabata sa di loke ta pasa na mundu Anto esei ta algu ku si bo ta interesá, bo ta buska pasá e informashon. Ke men di, Kisas bo no tin mesun akseso na edukashon formal, òf bo akseso na edukashon formal no sa ku no ta semper optimal, e desigualdat na skolnan, desigualdat den kiko bo ta haña dependiendo de kua skol, kua nivel di skol bo ta, e ta grandi. Pero loke semper bo tin nan ta ora ki mas ku den temporada di sklabitut ta e akseso na internet, akseso na konosementu direkto di hendenan rònt di bo, por ehèmpel den bario, grandinan, museo, tin diferente pionero den komunidat ku ta aksesibel, pues bo no mester dependé solamente di loke bo ta haña na skol of loke bo ta haña, pues nos ta konsumí hopi via di televishon, social media, loke ta pasa riba bo feed online. Bo no mester dependé solamente dje esei. Bo tin un parti di e proseso di liberá bo mes, e parti di emansipashon ta ta konsiente di oke, mi mi no tin sufisiente informashon riba e tópiko aki, pues a yega ora pa mi. Por èmpel djis Google promé stap dje nan bo ta sigui wak otro fuentenan, wak diendenan rònt di bo, puntra ken ku ta bo sa bo ta buska anto asina bo ta yega na informashon. Pues e parti di e e proseso investigativo ta algu hopi fuerte ku tur hende mester di dje, kema no ta importá bo nivel di edukashon, no ta infortá bo posishon den komunidat, kiko bo ta traha, e abilidat di e kuriosidat di buska informashon pa bo por. asina tin acceso na e libertad den emancipacion ey ta algo cu nos tin cu traha riba dje. Anto bon como hende grandi kisas bo no a yena chikitu pero semper tin un un moment un momento cu bo ta bisa ey an e lus ta sende awor aki mi tin cu bay haci kimené ta un decision consciente cu bo tin cu tuma. Anto mientras tanto abo mes no tuma e decision ey no ta importa cuantu Cuantu podcast of cuantu pelicula e no bo mester bo mester tuma e decision conscientemente di mi ta bay busca anto mi ta bay haci mi ta bay sa mas. Bo ta sinti cu esey ta algo tambe cu nos bay integra mas tanto den nos enseñanza bijvoorbeeld? Sigur wak mi ta mi ta. funshoná tantu den enseñansa formal komo enseñansa no formal. Den mi ròl komo dosente den enseñansa formal, mi ta enkargá ku pibia ke parti di investigashon, dus traha wèrkstukennan na skol mas abou, mas altu, research, dus investigashon formal sientífiko. Anto e ta algu ku pibia hende ta mira komo un proseso solamente akadémiko, pero e no ta. E ta un proseso di diario ke men e e curiosidad cu bo ta mira un mucha ta drenta sistema formal cu ne dus un mucha di cinco año of mas chiki ora nan cuminsa bay cu nan ta curioso nan ta puntra hopi hopi bia den sistema formal di educacion nos tin dendencia di dempele dus di kita e curiosidad cu un mucha tin di su mes anto. Na ki manera nos ta haci esey? Si nos pone muchu énfasis riba proefwerk, riba esaki ta curriculum, e koki bo tin ku siña, bo ta kibra un tiki e kuriosidad di e mucha di laga e mes bai buska. Anto tin diferente método di enseñansa ku si ta fomentá e kuriosidad ei. Anto e no ta algu difísil ku nos bo bisa ku ta imposibel ku nos no por hasi at all den nos sistema. E ta posibel. A deri ta nos ròl komo edukadó di kultivá e kuriosidat ei den e mucha. Di si e mustra interes riba un tópiko, kisas e mester di un tarea adishonal. Kisas bo tin ku desviá un tiko di bo kuríkulo òf mustra e mucha mihó kon bo kuríkulo ta konektá ku e kuriosidat ku e tin. A deri bo ta kultivá e e bo bisa e espíritu investigativo di un mucha di lag'é hasi su mes eksperimentonan, lag'é siña, buska, a deri e ta siña dil ku Oke, kon mi ta search online, kon mi ta hasi uso di tur e toolsnan ku mi tin? Anto a ri, bo ta krea mucha ku ta kritiko, pero tòg abdos kurioso i kritiko. Ke mene ta usa su kuriosidat, pero ta kritiko di evaluá e informashon ku el a haña, loke el a buska. Anto a ri, den e forma ei e por ta un tiki mas liberá den su mes proseso ku e no ta mará na konsumí solamente loke e haña online, na loke bo bis'é esei ei ta tende anto skupi bèk den un proefvèrk, pero e ta. Mas liber di buska e mes, anto sigui desoroyá su mes. E manera ku bo ta menshonando awòkí ta den un classroom, un klas. Pero pafó di esei tambe kon mayornan, tante, tio, primonan por hasi esaki banda di e trabou di un dosente? Mi ta kere e ròl di nos komo hende mayó ku tin, bo por tin manera bo bisa tanta, tio, bo por tin subrina, subrimo, iha, e ta tambe kultivá e kuriosidat ei. E ta kuminsá simplemente ku kada bes ku e puntra dikon, dus mi mira muchanan ofi bianan chikito e puntra dikon, no bisa pas pa mi di òf kap e kòmbersashon, duna un kontesta onesto. No sportá bo no sa, anto oke ban buska huntu. Anto esei ta un proseso di aktivá i kultivá e kuriosidat ei. Na momentu ku e mucha ta mas grandi bo ta yega na e proseso ku oke e ta buska òf e ta pensa algu, Eri abo por haci e pregunta, pero dicon? Mi dice, ah no, mi n'ke. Dicon? Anto, e ta e ta funciona di tur dos banda. Dus, contesta dicon honestamente, anto haci e pregunta dicon tambe. Anto eseinan ta e stapnan di mas basico di tin un hende critico. Den mi rol como un hende cu ta e parti di debate, e parti di educacion, no formal. Hopi bia e ta e curiosidad cu e mucha tin ei caba hinke dun'e e toolsnan, dun'e malchinan cu e por, corecto, cu e no ta, hopi bia bo ta haya hopi muchanan cu ta mondu, dus cu nan tin hopi cos di bisa, pero no ta tur bia nan tin e metodonan pa sa con pa bis'e. Anto ri tin parti bia hende grandi tin e tendencia di manda nan keda keto, no, bo ta papia mucha of bo sa e mucha ta haya sensacion cu mi ta too much. Pero en bes di esei bo ta dun'é malchi di ok, no ta sin mas bo ta papia pa papia, promé bo papia, pens'é. Anto nos tin diferente tools ku bo ta bisa nan ok bon, e loke bo ta papi'é e ta bèrdat? E ta importante? Dikon? Un proseso ei ora e kore llega na dje. Korekto. Anto eri e ta simplemente siña e mucha no kiko pa pensa pero kon pa pensa. Anto eri bo ta krítiko Bo por tin bo opinion, tur hende tin opinion, pero bo ta critico den bo mes opinion, den con bo ta formul'e anto con bo ta present'e. Y mi ta kere tambe con abo ta comprende di otro hende tambe ora nan trece así dilanti. Corecto. Pues e ta fomenta empatia. Dus debate, hopi bia hende ta pensa di e tin un coneccion hopi negativo cune, pero e ta e ta freeing, dus e ta libera bo den sentido cu bo no ta mara solamente cu pasobra mi ta pensa asina, asina e ta. Dus e hokinan ey e ta kibra e hoki. Pasobra bo ta mira, Ah no, mi, mi ta pensa esaki pasó, anto bo ta bai buska motibunan. Pero bo no por debatí sin sa kiko bo tin ku skucha. Si bo ta skucha kiko e otro ta pensa, anto sa oke dikon e ta pensa asina, anto di pa bo bai den e argumento, den e kontenido. Anto e riba ta libera bo, bo ta haña tin parti b'e ku un mucha ta, An, ei, nunka mi pensa kòkè promé. Òf mi ta a kontra semper, pero awor ku mi a tendé dje otro banda, mi por komprondé. Anto, òf bo ta kambia bo opinion, òf bo ta. Mi over sa di di kon bo ta prof di kon bo ta kontra enton eri bo por yega na un dialogo pero sin e proseso kritiko ey nunka bo no ta yega na un dialogo pasobra bia nos ke pa tur kos ta kumbayá no ba sinta papia no te pero sin ku nos a sinta analisá ok di kon mi ta pensa asina di kon abo ta pensa asina eksplorá argumentonan te si te punto di debate enton eri despues di esei si bo ta drenta den un dialogo enton eri nos por paso mi ta kompronde bo awor nos por a pensa riba solushon. Di así ta sin e meta tambe di yega na un akuerdo ku otro, to? Korekto, wak. Den un debate hopi bia e meta bo sa for di tirampan ta agree to disagree. Ami ta bai ta pro, abo ta bai ta kontra, e ta simplemente pa eksplorá e argumentonan. E no ta bai pa abo kome persona, e no ta bai pa ami kome persona, e ta bai pa e argumento. Anto ri, e meta di e debate nunka no ta pa konvensé abo ni pa konvensé ami, e ta kon eksplorá argumento, anto kisas konvensé un públiko òf un hurado sa e parti di e wega di debate, pero den su esensia e ta Explorá un argumento. Antori e diálogo ta pa kon nos ta ban yega na un solushon. Pero hopi bia nos ke pensa mesun, ah, no solushon a no ban sta sin a explorá e argumento riba su kurpa. Anto bo ta pèrdè hopi di, bo ta hinka bo mes den un hòki ahori ku, ah, no, mi mester ta proba, ah, no, pasó e ta e ta. Antori e hòki ei ta pone bo ta limitá. Anto kaminda ku si bo ta habrí pa explorá, Bo ta kita e limitashon, i anto e ta un tiki mas, bo ta liberá bo mes di e limitashon ku a no miti bo pensa tal òf e ta bisa a no, pero ken anto di bo ta mas abrí pa eksplorá, anto di e diálogo ta mas fruktífero. I pa un pòrta hóben ku ta bisa wak awor aki, kon nan ta kuminsá den e team òf den e grupo ku ta kuminsando den begin? I. por yega na un competencia no bo di bisa. E ta hopi nos e ta cos di mas simpel, ami mes a siña haciendo dus by doing, ando despues di e proceso formal di mes mi a haci'e, pero na Corsou e ta as simpel as mi ke haci'e, bo ta tra bo mes grupo di debate por ehempel na school anto bo ta pidi yudansa, dus ami mes hopi bia mi ta bay diferente caminda anto mi ta duna curso anterior bo mes den bo proceso anto e si mi ta haña grade pasobra e ta un proceso di Bo mes ta siña, bo mes ta eksplorá anto bo ta djis haña tools. Dus nos ròl hopi bia komo organisashon ta djis duna e tools, anto laga e mucha mes drenta den su proseso. Antori tin par di hende ta hasié pa e leuk, dus e e great di e wega, antori bo ta bai kompetensia, bo ta partisipá, pero tin hende ta hasié puramente pa ta mas critico of pa ta menos guisa tin hende cu nan tin ki timido nan no ta gusta papia pa libera nan mes dje pida ey kiber anto nan tin nan meta personal anto e ta simplemente bo ta pidi yudansa anto bo ke e tools nan bo ta haya e tools nan teori bo ta haya susten segun bo ta bay pa bo sigui haya e tools nan pa bo haya metodo nan teori de bo mes ta den bo mes proseso depende bo metanan. Kico ta e nos lidernan por haci pa sigui stimula esaki na scolnan, na cas, cu tin mas hoben, mas mucha, mas hende cu ta bira mas critico di loke ta pasando rondor di nan? E ta e ta as simpel as tin e boluntad, pasobra si bo tin e boluntad hopi cos ta posibel. Si bo ta mira cu. Nos hobennan mester ta mas crítico. Cualke un dje métodonan aki bo por incorpor'é den bo klas, bo por incorpor'é den bo, lo mester na skolse opvang, bo por incorpor'é den club di deporte, den club di baile, anywhere ta un simpel hecho di usa e método. No ta tur mucha mester bira un pro-debater, pero tur mucha mester ta crítico. Anto rita Siña e método, anto hink'é den whatever ku bo ta hasi, anto pa kada bes bo ta keda e dikon ei, e pensamentu krítiko a ta bira un, e ta bira un natural, un normal. Anto bo ta krea un normal nobo na modi papia den kon un hende ta pensa. Dus, wak den nos organisashon nos tin diferente método, den mundu tin aun mas tantu método, e ta e simplemente e boluntat di mi ke, Bo ta busca un método, bo ta wak kiko a funciona, kiko no a funciona, ami mes, corecto, dus ami mes prome cu mi a bin biba Cor-sou na Hulanda, mi tabata traha den área aki, anto mi a mira diferente método, pero ora ora mi a ya Cor-sou tabata e parti di ok, kiko ta funciona, kiko no ta funciona, adapté p'e circunstancia di nos muchanan, ki tipo di liberacion nan tin mester, anto di einan bo ta. Segun bo ta bai bo ta adaptá dret junto bo ta sigui. Anto esei ta e esensia di e ta kuminsá ku un boluntat. Un boluntat anto despues e desishon ku mi ta haña kos aki importante dus mi ta hasié. Mi ta hasié por ta sinsèn, mi ta hasié por ta ku tiki tempu pero mi ta hasié. Anto segun bo kuminsá Bo ta bira miho den hasi e tambe. Pero bo bisa you can never go wrong by by trying. Antoeri bo tin ku kuminsá hasi pero si nos keda anó pero ban haci un investigashon promé anó ban buska promé anto bo ta pone diferente limitashon pa bo mes promé ku bo kuminsá nunka bo no ta kuminsá. Kier kosé e ta un kos e ta Un desishon konsiente ku awor mi ta kuminsando mi ta hasi e pasobra mi ta importante. Kiba ta kenta e peliger di no hasi esaki? Di no tin e boluntat, no tuma e desishon ei, no tin hendenan ku ta stimulá esaki, kiko ta pasa ku un sosiedat? Bo ta bira dependiente di loke esun ku tin un kámara òf esun ku tin e poder di duna bo informashon ta bisa bo. Pues esun ku ta esun ku ta portá di periodismo, Of por ta di medianan sosial, kualke un content creator ku ta popular, bo ta bira dependiente di loke e persona ei ta pensa, anto esei nos tur ta ban pensa. Anto den e proseso ei bo ta haña bo ku e, na ingles nos bisa groupthink, ku nos tur ta ban pensa mesun kos, anto nada ku bini ku ta un tiki kritiko No ta keda aseptá. Den e narrativa ei. Korekto. Anto bo ta yabu ku un tendensia ku tin ora ki tambe di tur kos ta bira personal. Nos no por tuma nada krítiko pa kontenido. Nos ta bisa ta bisa tur at bai chèst. Tur kos ta bira personal, e ta bira un bringamentu, e ta bira a no pero bo mpor ken bo ta, kon bo ta bisa kos ei. Anto esei ta peliger di no ta krítiko, di no por pensa pa bo mes, di no por pone e kuadronan di kiko ta relevante, kiko ta importante ora ki kon pa analisá. Anto bo no ke un komunidat asina. Paso un komunidat ta huntu nos ta form'é. Anto si nos no por tin e konsepto di huntu, respetando kada hende su individualidat, si diripiente niun hende no ta individual mas, nos ta djis un grupo ku ta bai kaminda e sun bisa, bo ta bo ta pèrdè e konsepto di komunidat. Bo ta pèrdè e konsepto di e huntuheid ei, e e di ta huntu respetando individualidat, bo ta pèrd'é. Anto. Ya, si bo tin suerte bo ta haña bo kuenda na poder ku ke tur ende ke bon pa bo pais, pero ku. Pero e no ta e no ta bai sal ke mesun resultado tur kaminda tampoco. Korekto. Anto diversivi diversidat mi ta kere ta un di e e kosnan di mas bunita di naturalesa. Si bo wak di naturalesa tin asina tantu diversidat, tantu di tipo di bestia pero tin un categoria anto tur mester di anto no tin e clasificacion di a no es un tambe entonces e brumingo no ta bay bisa a no pero e olefante ey no ta relevante of olefante ta bisa a no pero e raton ey no ta impor tur tin nan tur tin un rol tur ta haci algo anto como hende tambe nos cada un tin un funcion nos cada un tin algo cu nos ta haci cu ta relevante pa e totalidad anto no ta No ta na nos pa di te determiná anó presi ta mas ke otro, anto e seis siento no, e pensamenti no, e ta di eksplorá kon kada kien ta fit den e totalidat, anto krea un totalidat ku ta aseptá tur hende, anto ku ta krea espasio pa tur hende ta. Anto mi ta kere, si bo wak manera libertat, esei ta libertat di bèrdat, kaminda tur hende por tin un funshon di hunga den e totalidat, tur hende tin espasio di ta liber pa hasié Respetando kada kien den nan funshon tori ku tòg bo ta krea un sentido di huntu. Sor bo wak naturalesa tòg e ta unu, maske kada un ta hasi riba nan mes algu diferente, komo hende tambe nos tin ku ta mas den e sentido ei. I kon nos por hasi esei tambe ku e aspekto di inteligensia artipisial ku tambe ta biniendo serka wòking? Pasobra e bo ta propiando di group thinking. Si nos ta por e puntra chatgpt no bo ta bisa e mesun kos, nos ta hañando e mesun kontesta. Korekto. Anto e ta ku e tuditu e kontestanan posibel, nos ta sigui solamente kontesta ku chachi ku titi nabo. Mi ta kere mesun kos ku kualke otro tools efo, inteligensia artifisial tambe ta un di nan. Si bo laga e metodo ei laga esei guia bo, An teori bo ta bai kaminda e ke pa bo bai. Pero si bo us'é komo un tool mas den tur loke abo mes a determiná, e e por empoderá. Dus por ehèmpel, ta difísil pa nos tin por ehèmpel un imágen di ken tabata tula òf kiko tabata pasa den e tempu ei, bo por usa inteligensia artifisial pa yuda bo visualis'é. Pero si bo laga na inteligensia artifisial pa e ta bai skibi e buki di kiko ta bo pasado anto kon e tabata, Bo ta haña bo komportá, bo ta, sí, bo ta entregá bo mes na dje. Bo mester por huzié na bo benefisio. Anto, mesun kos, por ehèmpel, na skol, bo por lag'é skibi e verslag pa bo. Bo ta lag'é skibi e reportahe anto e ta bon, fijn, pero bo no a siña pensa, bo no a siña. Investigá, e curiosidat, busca, ah no, esei ta bisa A, esei ta bisa B, pero dicon? Ke men di, como docente mi tambe ta usa inteligencia artificial, pero mi ta huz'é pa e sostene loke ami ta haci, e no ta pensa, correcto, e no ta pensa pa mi, anto mi ta kere, e peliger ta si nos laga nos hobennan no siña nan pensa, anto laga nan usa inteligencia artificial. Nos tin cu laga nan siña pensa riba nan mes, anto eri inteligencia artificial ta bira djis Un método mas ku nan ta usa pa sosten pa krea whatever nan ke krea. Dus abo ta keda esun ku ta krea, abo ta esun ku ta buska informashon konektá, anto inteligensia artificial ta djis sostené bo den e proseso. Pabia nos mester hopi kouteloso den stòp di pensa, stòp di ta krítiko anto tuma tur kos a no, pero mi ta djis mete den chatgpt sa ke that's what it's gonna be. Kon abo ta mirando e kambio ei tambe den den enseñansa òf edukashon pa ku e inteligensia aki aserka? E ta como mi spliké e ta peligroso den e sentido ku nos no ta hasiendo sufisiente pa siña nos muchanan pensa anto mi ta mirando hopi bia ku henter e proseso di pensamentu ta keda na chatgpt paso nos mes sistema no a adapta ainda di kiko ta e eksigensianan dus kiko nos ta pidi e mucha pa entregá djis un raportahe djis un verslag and that's it Andeori ya chachi piti tambe por hacié. Pero bo ta si bo ta siñando e mucha pensa e ori ni si e kier e no por entrega algo cu el a djis haci pur online. Bo por yinga tur e mesun conan ey cu Tuardo puntra e chachi piti ende el a contesta enan pago. Correcto. Entonces nos tin cu ta un tiki mas tanto den e parti academico como no academico laga e mucha ta creando mas. Stimul'é pa e krea. Anto Uri e ta siña e e no tin miedu Uri di krea riba su mes. E no tin miedu di bo sa eksplorá, ta krítiko, agregá diferente fuentenan huntu. Pero esei ta un proseso. Wak si bo no a siña e nunka for di skol primaria anto e yega te na universidat mes tambe ta pasa. Klaro ku e no por hasié di su mes. Pues bo ta eksigiendo algu di dje ku nunka bo no a siñ'é. Kende bo tin ku hink'é den e. Henter e método, anto nos sistema di edukashon tin ku sigui bai ku e proseso. So bibia mi ta bisa, bo no por siña e mucha, bo no ta bo no por prepar'é basá riba bo preparashon so, pasobra bo no ta siñando e pa futuro. Pafó di esei. Korekto, dus nan ta bai hasi sierto trabounan ku nos no ni konosé ainda, right? Dus bo tin ku siña pensa, pasobra bo no sa kiko ta bai ña den dje. Bo no sa ki tipo di trabou òf ki tipo di Skillsnan, e abilidatnan ta bai ta nesesario, pero e un abilidat ku semper bo tin mester ta pensa di ta krítiko, e abilidat di kuestioná. Anto, si bo siñ'é esei, si bo siñ'é esei huntu ku di mester parti emoshonal, e parti di empatia, inteligensia emoshonal, bo ta prepar'é pa whatever ku bini. Anto di ta kuestion di, ok, siña code. That's, pa straño ke bo parse, siña code ta mas fásil ku siña ta krítiko. Pues e ora den skol mi no mester focus dje tantu riba siña code. Despues e mesmo usa inteligencia artificial pi siña code. Mi tin cu siñ'e ta critico, mi tin cu siñ'e ta empatetico, mi tin cu siñ'e empatico. Dus mi tin cu siñ'e e partinan ey con pa deal cu stress, con pa sistemanan di mundo con nan ta funciona, con dicon cada cos ta funciona, manera nan ta funciona. Anto. E ora i whatever ku bini despues. Ta hopi mas fásil tambe. Korekto. Pasobra e ora e por sobrebibí den e mundu. Pero si nos keda enfoká riba, por ehèmpel, e mesun skillsnan ku ami haña na skol, ku mi mama haña na skol, ku su mama haña na skol, nos no ta preparando mucha pa e mundu ku e tin ku bai biba den dje. Bo ta haña ku e kue ta mi ta pone ku ora nos bai biba Hulanda beivoorbeeld òf den region, nos ta at a disadvantage? E ta. Um, sí, nos semper bo ta bai tin e inegualdad cu tin cierto cosnan cu nos hobennan no tin cu otro hobennan den otro sistemanan educacional sí tin. Mi ta kere den otro partinan sí nos tin beneficio des e ta. Manera? Um, den creatividad. Nos ta un, nos ta basta creativo, si nos permiti nos mes di ta. Anto e ta siña sa kico ta bo puntonan fuerte, anto con pa Kon pa bo usa e anto kon pa bo saka e benefisio for di dje. Sin mas, na momentu si un mucha sali di Kòrsou bai studia na Hulanda e tin un un e ta mas atras den parti di e idioma, no ta su idioma materno, e komunidat rondoi dje ta otro, e kultura ta otro, dus bo tin ku kustuma. Korektto. Pero si bo a krea un hóben resiliente ku e sa ken e ta, e sa di unda ta bin, e sa kiko ta hasié fuerte den su mes, un idioma bo por siña, dil ku kultura bo por siña, pero konosé bo mes ta hopi mas difísil. Ke men, si bo a prepará bo hóben, bo futuro ku esei. Ora nan bai, unda ku nan bai? Osuna ta Hulanda so, e ta mesun kos ta pasa si bo bai Merka, mesun kos ta pasa si bo bai Kolomia, asta si bo bai Boneiru ta e mesun proseso. Si bo siña un mucha kon fuerte e ta riba su mes, kiko ta su historia, kiko ta su identidat, ken e ta, e ta mas fásil pa e adaptá na kualke otro situashon. Pero si e no tin e base ei, e oria tin ku i konosé su mes, i konosé e sirkul, i adaptá, anto i siña. E ta bira hopi. E ta bira dimas. Ando nos ta pone muchu preshon riba nos studiantenan pa nan ta e si no bo tin ku kaba nominal no bo no por dus a no a bo a kambia di e studio huh dikome dus bo ta pone muchu preshon pa e ta the A student e studiante perfekto sin a dun'e niun dje preparashon sin tene kuenta kuantu e ta kosta pa bo por funshoná komo studiante pasobra bo tin ku en konosé bo mes konosé sirkunstansia dil ku un skol nobo hende nobo kultura nobo. Kas e ta hopi, anto e kos di mas balioso ku nos por hasi pa prepará nos studiantenan ta kuminsá for di chikitu e resilensha, e identidat, e ken bo ta, e pensamentu krítiko, inteligensha emoshonal. Anto djina bo por sigui krese, anto bo por adaptá bo mes na kòlke sirkunstansia.

E ta asina, pero den bida diario mi no ta wòri pasobra mi ta kere aceite bunita di papiamentu ku nos por hasi e, ando e ta it's a form of art on itself, pero na momento ku tipo di kosnan asina aki semper mi ta purba hasi un esfuerso pa e ta. Si, i nan mi tambe ta wòki ku Mané ku Frans, mi sa ku nan ta komprendé mi tòg. Ya, bo mes ta komprendé mi, ta gata tòg. Si, Pero ome ta siai ègt den ful papiamentu, mi ta si, Ui, aki si moe sferto mi sa! Ku tantu nan ta bisa mi tur ora den kòments di kon bo ta bruha otro idioma den e ku frase. Kaminda hopi biaha e hopi hende, dus e purismo di papiamentu, I don't like it. Pasobra hopi hende ta hopi elitista òf hopi purista, mi di, No, e mester ta eh, hmm, it doesn't have to be like that, you know? Pero, ya, bo ta hasi bo bèst. Papiamentista e palabra ta? No. No, no. Mi ta kere mi ta dikon pasobra mi bia e papiamentista ta bini ku un karga di elite. Ken tabata yama nan mes papiamentista dus e bo mira den skibimentu tambe dus mi ta skibi pero bo tin e classical writers nan ku mi bini no pero bo tin ku skirbi ku e Ya. Ayi no lo da life. Ya. Mi ta kere pero bo ta papia papiamento bo ta un papiamentista. Na momento cu bo tin cu identifica bo mes como papiamentista esey kimen cu tin un elite su tras cu manera no a tin un right way andes obviously tin un right way pero si nos ta hopi honesto for di diosnuebe noenta i tres no tin un comishon mas di papiamento kimen di tur e manera anobo di skibi e reglanan gramatica it has never been revised so basically E papia bentistanan like with what authority like ken a bisa bo cu like bo sa dus. Ya ya pero e ta bo ta haña un responsabilidad tambe pa un hende cu ta educa por educa pa haci esaki tambe tur ora? Um si wak mi ta kere pa ami mi ta mi ta haña si bo ta really about that life dus bo ta bo ke pone hopi emphasis riba loke ta di nos anto cu por otro it's e ta tuma un tiki esfuerso pero e ta e ta worth it e ta bali la pena ku bo por specialmente si bo ta den un funcion di power dus si bo ta para dilanti klas si bo ta para dilanti camera dus mi ta hopi mas bisa streng about it ku un un periodista ku mi ta ku un mecanico na modi papia paso ba asumi riba bo mes sin gun to your head e e posicion di mi ke ta un voorbeeldfunctie mi ke ta esun ku nan ta look up to anterior di bo tin cu e ta bin cu e responsabilidad di educa bo mes tambe, anto no ta dje dificil ey, e ta un cuestion di lesa mas na papiamento, anto bo ta, pasobra bia nos ta usa otro palabra pasobra bo no sa e palabra, awo bo por bai siña studia un un diccionario pero bo por tambe djis lesa mas na papiamento, anto bo ta haña palabranan di mes. Bo ta haña sin falta tambe di esey, cu no tin suficiente buki, entrevista, revista. Bo sa. Surprisingly nos tin hopi. Nos tin hopi buki na papiamentu, tantu di dus ficcion, bo tin buki formal, tin hopi cos na papiamentu. Pero nos a siña nos mes of nos a. Cuminsa kere e narrativa di Yu Corso no gusta lesa, Yu Corso gusta lesa. Bo a cuantu hende ta lesa riba Facebook, Instagram. E ta e acceso na lesamentu nos tin cu traha riba dje. Ke men si nunca bo no a duna e mucha diferente buki na papiamentu, anto diferente tema, cosnan cu ta interesa e, obviamente ta bay bisa e no gusta lesa, pasobra. Mi ke mendi e ta poko heftig pa bo duna un mucha wa dubbelspel. Shan gana papiamentu anto esei ta su prome enkuentro ku papiamentu anto enjoy. E ta di mas. Des mesun kos ku tur otro idioma un mucha ta kuminsá lesa por ta e bukinan di bo sa di ku koló despues nan ta bai lesa por ta jeugdromans despues novelanan. Mesun kos tin nan na papiamentu bo tin ku djis duna e mucha akseso na dje. Anto Mi mester skibi. Kibra mi konosé sufisiente otro eskritor. Ku tambe ta tin work outside ku ta deliver. Tin poema pa tur edat, tin buki pa mucha. Bo tin ku djis bai biblioteka. Anto un di e dolornan di mas grandi ku mi tin ta ku nos biblioteka no ta mesun aksesibel manera e tabata den pasado. Paso e simpel echo di drenta un biblioteka, bai ku bo yu por ta. Un bia pa luna mes, si e fetsdat, bo sa pasobra por kosta un esfuerso, por ta bo tin ku bai ku bus. Pero e simpel echo di bai biblioteka, fia buki, laga bo yu konosé mundunan otro, por ta gusta beisbòl, tin un buki tokante beisbòl, kere mi. Anto ori einan bo ta kultivá e lesamentu. Ori ku no ta, te ora yega na mos di papia habo vijf, anto tin ku lesa dies buki. Bo sa kuantu doló komo dosente bo ta pasa den, pasobra muchanan No ke lesa e kos ei. Nan ke lesa por ta un Harry Potter si. Ke men no ta ke no gusta lesa. E nan e e buki korekto pa kubisa su kuriosidat pa por lesa. E mucha papia miho papiamentu bo tin ku dune mas buki na papiamentu. Si bo ke pa e ta interesá na lesa na papiamentu bo tin ku dune buki na papiamentu for di chikitu. Ando e ta un proseso des tur kos ta konekta na otro. Mi bo ta sinti tambe nos ta menospresiá e ora i tambe e idioma. Pasobra ata hulandes ku ingles si ta wòrdu lesá. E aprecio pa papiamento ta hopi complica. Kiben papia nos tin si no mi ta papia papiamento bo tin papia nechi bo sa bo tin gaya buya bo tin papia papiamento le sa si no pero ya mi a ecu na scol mi ta skibiendo mi ta skibiendo bo sa kiben e ta e ta e intencion su tras mi a bisa mi no ta Mi no ta elitista den bisa manera bo tin cu skibi papiamento cu e exam paso no ta tur hende a hañ'e. Pero ta cuminsa atraves e ta un decision consciente. Mi ta dicidi awe cu mi ke siña basa e papiamento maske ta fecha diecinuebe no benti y algo ta tin e lastu correccion, mi ke siña e papiamento ey. Mi ke siña basa ok ki ora ta accent grave ki ora ta skerp. Ento tin posibilidad pero ta cuminsa cu un decision. E aprecio pa papiamento ta complica tambe den e sentido cu. Si no, papiamento ta un idioma di papia, pero ora ta algu formal nos tin aswitch pa e papia na hulandes. Bo sa, e ta complica. Tin momento cu si, tin momento cu no. Mi ta kere tin espacio pa mas aprecio pa papiamento. Pasobra papiamento ta un idioma, nan ta bisa, na hulandes ta bisa volwaardig. E ta un idioma completo riba su curpa, e no falta nada, e ta un idioma cu tur, bo sa, e merece tur e respet. E ta un desishon pa bo por duni e rèspèt ke meresé sin ta elitista ku bo ta bisa wende ku ta siñando no pero ta asina a no pero ta asina ke meni e rèspèt ta tambe den nos mes komo hende aseptá ku nos a menospresiá papiamentu e formal pa hopi tempu anto awor a kega ora pa nos ban tum'é dus a lanta un instituto mi ta spera nan tum'é trabou na serio ku Ban wak di e parti formal, kon ta skibi, kon ta reglanan, revisá e reglanan, esei tambe ta parti di tin rèspèt pa e idioma. Anto den papié, ya, bo ta siñando, ta hasiendo e esfuerso, e ta bai. E ta un desishon. Bo ta kere tin un libertat tambe den por papia bo mes idioma? Sí. E libertat di por papié ora tin mester, ki ora ku bo ke tambe. e e libertat di por papia papiamentu por ehèmpel den korte, ku te momentu den den bo momentu mas vulnerabel bo mester por ta liber di papia e idioma ku mas ta konektá ku bo. Korekto. Anto si bo siña papiamentu, si bo ta rondoná ku papiamentu, bo ta bira mihó den papia papiamentu, anto bo ta papia mas papiamentu, anto bo ta papia mas mihó papiamentu, whatever that means. Anto. E libertat di por ekspresá bo mes. Soso mi bia hopi hende no tin e palabra. Entonces bo ta bai finja palabra den otro idioma pasobra bo no tin e palabra. Anto si tambe ta un e ta kier ta kita un tiki dje libertat ei. Pero na momento ku bo siña mas, bo tin mas dje palabranan ei, bo por kanta henter un kantika, skibi henter un poema, anto bo por ekspresá bo mes. E ekspreshon ta hopi mas variá, hopi mas amplio. Korekto. Anto bai bo ta e nivel di literatura ku kisas Bo no ta haña tur ora na papiamentu, paso e hende ta mas liber den su uso di papiamentu tambe. Pero atrobe tur eseinan e ta desishon. E ta bo mester por ke, bo mester por ta interesá anto bo ta hasié. Kiko, segun abo, mester kambia den nos sistema di enseñansa den e siguiente sinku aña?

na momento cu bo por fomenta su curiosidad. Kico cu e ta curioso p'e? Dun'e e toolsnan pa e por maneha e curiosidad en un nivel sano, cu e no ta bai haci niun daño na su mes of cu e no ta bai hinca su mes den areanan cu e no por saca su mes. Kement bo ta forma e hoben aki, anto por ta aducido nan tiki abstracto curiosidad, pero e ta simplemente si un mucha tin hopi interes den flor, E interes den flor ei bo ta foment'é dunando e buki tokante flor. Bai traha un tarea spesífiko den flor, anto por ta e ke krese anto bai e ke traha den floristeria, o kisas e ta bai bira un artista ku ta usa flor den su arte, o kisas e ta bira un akadémiko ku ta bai usa, e ta bai studia e parti di biodiversidat. Ke mene pa bai kualke banda ku e bai, pero ba kultivá e kuriosidad i ba dun'é e tulsnan ku si e bo ta wak kiko e ta bon den dje. Por ta e ta un mucha akadémiko, e gusta e parti di traha un reseña, e ta bai traha, es reseña ta batug, e ta bai e ta bai buska tur e pros en konsnan di diferente tipo ke men por ta e ta mucha akadémiko òf e ta mucha artístiko e ke traha ku su man E ta bai traha obranan cu flor. Anto, pero ba cultiva e curiosidad ei, ba dun'é tur loke tin mester, ba dun'é e toolsnan básico di pensa crítico, bo a siñ'é con pa maneha su curiosidad na momento cu e por, por ehemplo, si tin un bay scribi un carta pidi fondo pa su obra di arte, el a siña con pa haci, pidi fondo, el a siña. Kiko tabata artistanan den pasado? Kiko bo por siña for di nan? Anto kon e por usa esei den su mes desaroyo? Anto e mesun kos e ta konta pa tur área. E por ta flor, e por ta algu kisas di e parti di lei. Tin mucha tin e kuriosidad ku bo bisa, nan no, pero mi ke tan abogado, pero dikon? Anto ri. Pa analisá esei hapri un tin mas ke otro, wan dikon e ta asina? Juist. Anto na momentu ku bo forma un hóben asina. Bo ta e parti di liberashon den dje ta ku e ta liber pa skohe. E ta liber pa skohe kon e ke duna bèk na komunidat. Pero si bo fòrs'é ku su úniko forma di duna bèk na komunidat ta e mester bai tras den un trabou, e mester bira un entrepreneur, e mester bira dit, anto riba bo a kontené den un hòki. Dus si bo ke liberá bo komunidat di bèrdat, Duna nan e oportunidat di eksplorá nan kuriosidad, anto di laga e mes analisá kon e por ta mas útil den sosiedad. Pasó, den sosiedad nos mester di mas artista, nos mester di mas hende ku ta traha ku nan man, artesanonan, no solamente por ehèmpel e arte di traha pan ta algu, un arte, e ta un arte, ta bisnis di un artesano, dus pan, bo sa, dus e ta un arte. Por ta tin mester di mas mucha base sei. Un et un dato hopi curioso ta e pannan cu nos ta come ta asina generico pero pan bati di antes ta pan den forno I would love to have that everyday bo sa pero tipo di cosnan asina e arte di di a bisa a usa usa pan pero e ta tambe traha joyas e ta carpinteria dus mueblesnan den bo cas Te ainda nos no tin robotnan pa trahe pa nos. Ke mende nos ta bai tin mester hende pa trahe. Forma di traha cas. Anto bo ta mira den mundo tin un diferente desaroyo. Hopi hende ta bai bek tin bia inconscientemente riba loke nos nos ancestronan tabata haci. Un ehempel hopi simpel. E casnan di lodo, bo ta mira den peliculanan di Africa casnan traha di lodo. Ta cas na hopi bon traha. Tin un tin un ciencia su tras. Awor aki ta un tendencia na internacional di manera modern mud houses. Ke men no ta e casnan di lodo africano pero nan ta mas moderno. Anto e ta kitando full e conciencia cu e casnan di lodo tradicional ta bon suficiente, nan ta mesun bon, nan tin e mesun sistema di irigacion, de e ta tin un ciencia su tras. Pero, atrobe, esei ta, bo mester tin e curiosidad di manera, hey, mi ke traha casnan, mi ke traha otro tipo di cas, un cas mas resistente pa clima. Bai bek, con nos antepasadonan tabata haci'e? Kico mi por siña? Kico mi por tuma di parti moderno ta crea algo nobo? Esei ta fomenta curiosidad. Anto. Sigui pasa informacion ei ta. Corecto. Ke men di fomenta curiosidad ke men dun'e. abilidadnan pa pensa pero tambe konosementu anto e ta tambe historia dus e e ròl di historia funshon di historia ta hopi importante pasobra si bo no sa ken ku ta por konta bo kiko ta anto bo ta kere e mesun kos atrobe ku chatgpt e ta manera un chatgpt bo ta usa en bes di chatgpt bo ta usa e buki e tèkstbuknan ku a siña asina bo tin ku traha kas. E te chatgpt bieu awor aki bo ta punta chatgpt a ta bisa bo si no ta traha cas pero siña ta ok con otro hende a traha cas ki mi por siña di su manera an ok mi ta crea un forma di traha cas nobo por ta combinando diferente metodo anto e coin ta libera anto e cos di nos ke pa nos muchanan bira anto kico no tin cu pasa pa nos yaguinan curiosidad mester bira algo caminda bo ta centra esey anto e ta encerra decentralisa nos educacion. No ta tur mucha mester sigui e mesun curriculum, no ta tur mucha mester tin e mesun ruta, e ta ban bek den bario, ban bek na educacion personalisa pa e mucha di den bario, kico e ta haya, e ta laga los di clasnan grandi, schoolbestuurnan grandi, e ta. E ta desentralis'é di un forma ku ta mas fásil pa bo kultivá e kuriosidat di e mucha. Anto dun'é su libertat den esei, anto eri bo tin un mucha mas liber, ku ta bira un siudadano mas liber, anto ku ta bira un komunidat mas liber den determiná ken bo ta, kiko bo ke hasi, kon bo ta kontribuí. Anto eri, manimenko ku naturalesa huntu tur e na ta haña nan ròl, ta haña nan lugá, korekto, anto e ta funshoná. Anto, mi ta kere, e ta zona kisas un tiki abstracto, e ta zona un tiki wak. Mi curiosidad ta di parti academico toevallig, pero e ta e ta hopi dubbel, e ta algo cu por haci. E ta, si ami por hacia den mi clas, mas docente por hacia, en teoria ta bira un cuestion di tuma e hendenan cu ta haciende caba na serio, anto haci esey e norma. Entonces awor aki bo tin hopi, tin suficiente artista bo bisa cu ta riba e parti di liberacion, tin suficiente docente, tin suficiente academico, no stay, no sta existi, pero awor aki no sta e e abnormal den un normal cu ta e caba. Anto libera, libertad ta deconstrui e normal, whatever e normal cu nos kier sa ta normal, anto traha espacio pa normalnan nobo, tambe haya nan lugar, anto eri. E ta bira un kombinashon di tur pensamentunan tin kende bo ta krea kosnan nobo, kende den edukashon ta mesun kos. I kua pensamentu mas pa nos di semper ta pensa nos mester liberá nos mes komo sosiedat a otro? Su a por menshona un di nan? Sí, no sa kon largu bo tin, pero e ta hopi kos. Tin pensamentu, por ehèmpel, ku arte no ta relevante, dus ku ta manera pasá e koitao un hòbi. Un hòbi, kon ku bo por gana sèn kuné. Mi ta kere, unu, tin muchu preshon pa nos gana sèn ku tur kos. No ta tur kos mi no tin gana sèn kuné. Por ta bo por hasi algu djis pa hasi, pasobra bo ta haña great. Pero dos, arte bo por gana sèn kuné, anto e ta e ta balioso den su mes. Ke men, e kos di mas balioso kiko e hende ku ta di strès tin mester pa e relahá su mes, ta arte. Kita e arte ei en doa kon e no por relahá su mes, en doa kon e por wak si e por funshoná. Salú mental i salú físiko. Juis. Anto, komo artista mi ta mira tambe hopi bia e ròl di aktivismo di un artista ta hopi importante. Mi no ta bisa bo mester ta bo mester usa e label aktivista pasobra e ta e ta un label pero, Konsientisá hende den kalke kos ku bo ta hasi, e ta un desishon. Bo tin ku tum'é konsientemente. No ta tur hende ke a no mi ta respetá. Tin hende t'ei puramente pa entretené, fair enough, bo t'ei djis pa entretené. Pero mi ta kere asta den entretenimentu tin espasio pa konsientisashon. Den tur loke bo ta hasi, purba duna bèk. E tiki di loke bo sa purba bo sa konsientisá otronan purba trigger e bisa na kuminsamentu mi bisa e ta un desishon konsiente wak ami no por forsá bo pensa un manera pero ta yega un momentu ku bo ta den e e aha moment ei purba trigger e momentu ei den bo arte dus mi ta kere komo artista tin diferente elemento ku nos tin tin hopi kos ku nos tin un papia di dje den kiko den nos arte e parti di tuma bo arte na serio tambe invertí den bo arte anto Oke, imitá un artista no nesesariamente por ta un artista pa sèn, pero por ta asta komo hòbi. Bo por mes bo por tuma e título ei di bo mes. Korekto. Esei ta bini di un hende ku ta yama su mes algu asina. Dus mi sa ku e ta difísil, pero e ta atrobe un desishon. Esei ta un dje kosnan ku mi ta kere komo sosiedat nos tin un enfoká mas riba dje, e balor di artistanan den. Pone un sociedad rey na merece hopi mas respect pa esey. Otro pensamentu ta cu por ehempel politica no ta algo pa nos tur, robes, paso politica ta loke ta e con e sociedad con nos ta draai existi hunto. Busca pasa, interesa bo mes, no bay djis paso atrobe esun cu e camera a bisa bo vota pe esey of Esun cu tin mas tantu likes, mas tantu views of e artista a endorse ken cu ta, pensa pa bo mes, ta activo den e proceso. Bo si ta así bo un ciudadano, bo mes ta activo den e proceso ey. There's a lot of things, tin hopi cos, pero tur ta sinta riba e conscientia, bo mes a tin conscientia. Dje parti mas importante, dje esey ta mi mision den e lasto tempo aki tambe ta e rol di historia. Nos ta nos tin e tendensia di tapa historia, ward'é pa su ana ku e pasa kaba, let it go, sin realisa e importansia di ken bo ta, bo identidat, anto kon bo por sigui forma bai dilanti, e rais di esei ta sentá den bo historia. Dus historia no solamente komo algu ku bo tin ku siña, pero algu ku por yuda pa bo determiná bo futuro. Tania, danki pa un conversacion hopi interesante cu nos tin huntu. Mi ta kere bo ta bisa e cos ta bin bek na e decision y tambe pa allow nos mes pa por tin e curiosidad pa siña, pa experimenta y pa ta critico. Yes, nos bisa esey ta unico manera cu bo por ta liber. Si, corecto. Danki un bia mas pa bo presencia kinanan. Shona, danki pa wak e podcast aki. Mi ta desea bosa un bon experience cu e sombra episodionan tambe y te siguiente be.